Guhdar û temaşevanên me yî hêja û delal mêvanê xeleka me ya îro, nivîskar û dîrokzanê Kurd û lêkolînê Kurd mamoste Biradost Mîtanî. Ew bi xwe ji bajarê Girkêlekê ye. Ev zêdetirî sî û pênc sal a di vê liv û tevgerê de ye û vê kar û xebatê dike. Ew bi xwe jî ji dema rejîmê ve bi rastî dinivîsand heta roja îro û kar û xebata wî berdewam e heta roja îro. Lê ji bo wî ku em bêhtir li ser wî bizanin, me dosyek giranbiha li ser wî amade kiriye.

Baskan vedike mîna firindê baz, li doxa radike do toz û telaz. Bajar û xakberdan bi mitr û gaz, şoreş dikir diyardeyek ne gengaz, rewşenbîr û îro azadî me bire, me digot ax Kurdistan ka li kur e, ne li Berlîn, ne li London va li vir e. Hêvî me li gotinên min negire, ne ji te û min, ji her Kurdekî re. Nivîskar û dîrokzanê Kurd Ebdilkerîmê Milla Omer an jî bi navê xwe yê dî Biradostê Mîtanî ku di sala hezar û neh sed û şêstî de li gundê Xirbê Cihwa yê girêdayî bajarê Dêrîkê çavên xwe li rûyê dinyayê vekiriye. Biradostê Mîtanî, xandina Xaya Seratayî li gund Oya Navîn li Rêmêlan, Oya Amadehî li Hesekê kota dike. Piştre ew peymangeha pîşesaziyê ya li bajarê Dêra Zorê derdiçe. Mîtanî ji ber hezkirina xwe ji zanist û dîroka kurdî re berê xwe dide Şama paytexta Sûrî û li fakulteya wêje beşê dîrokê dixwîne. Piştî ku Mîtanî xandina Haya zanîngehê kota dike ew zêdetirî bîst û çar salan weke mamoste li bajarê Rimêlan di warê perwerdehî û perwerdeyê de dixebite. Biradost Sêmîtanî weke navê xwe ji doza kurdî re bira û dost bûye û her tim li ser vejandina nasnameya Kurdî xebitiye. Ji ber xebatên wê yên giranbuha ew ji sala du hezar û sêzdeh an ve ji hêla hikûmeta Şamê ve ji karê mamostetiyê tê bi dorxistin. Mîtanî tevî vê yekê pênûsa xwe ranawestand û wî pênûsa xwe her tim ji bo maf, û dîroka gelê Kurd terxan kiriye û bi ta niha bi sedan lêkolîn û gotarên dîrokî weşandiye. Her wiha wî gelek semîner li seranserî herêma Cizîrê pêşkêş kiriye û tê de behsa dîrok û reseniya gelê Kurd kiriye. Biradostê Mîtanî li dibistanên Girgêlekê û gundewarên wê weke rêbernameya rêbazên hînbûnê tê pejirandin. Herwiha ew weke şêwermend, endamê Komîteya Rêveberiya Dibistanan û endamê Komîteya Wêjeyê li Saziyê Zimanê Kurdî xebitiye. Biradostê Mîtanî di dirêjdahiya jiyana xwe de zêdetirî çil berhemên guranbuha afirandine û ji wan tenê pênc berhem hatine çapkirin û navên wan wiha ne, Gurzek gul ji baxê zimanê Kurdî, dergehek bo dîroka Kurdî ya kevnar, kurte dîroka gelên Rojhilata Navîn û têkiliyê wan bi hev re, el berzex û bergehek ji zanista kurdî. Hêjayî gotinê ye ku nivîskar û dîrokzanê kurd Biradûs Têmîtanî niha li bajarê Girgêlekê dimîne û ew weke endamê navenda lêkolînan a desteya perwerdê ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê dixebite.

Ji nava studya Rojbaşê careke dî em ji we re dibêjin sibeha we bi xêr bê guhdar û temaşevanên me. Sibeha we bi geşbîn bê, sibeha we bi gul û rêhan û nefel bê. Hevî darim hemû dem û çaxên we pir xweş bin. Ji xwe me bi hevdû re li dosya xwe guhdar û temaşe kir, dosya li ser mamosteyê Kurd, mamosteyê hêja Bira Dost Mîtanî. Me gelek agahiyên girîng li ser jiyana wî ya Em bêjin dîrokzanî yan jî ya lêkolînerî nas kirin lê ana mamosteyê hêja, mamosteyê kurd, mamosteyê qeder bilind mamoste Biradost Mîtanî ku zêdetirî sî û heşt sal e di vê liv û tevgerê de ye di warê zanist û û dîroka kurdî de kar û xebatê dike û kar û xebateke pir giranbiha bi rastî pêşkêşî miletê kurd dike heta roja îro jî hê berdewam e û her bijî jê re em bi rastî em biranê me ê ereba dibêjin lazim e em Em xwe bejna xwe li ber wî bitewînin yanî em ê bi kurdî bêjin yanî yan jî îngilîzî dibêjin şapo ba ji bo wî vê kar û xebata giranbiha ku mamoste pêşkêşî miletê kurd û Kurdistanê dike. Lê ana mamoste bira dost Mîtanî mêvanê xeleka me ya Rojbaşê ye. Em ê nîqaşekê di warê dîrokê de pêre bikin. Destpêkê mamoste bira dost Mîtanî rojbaş mamoste. Wê roj baş te ser çawa mamosta şepal ev ev gotinê wa li ser min ev nirxdana wa li ser min xelateke we da min. Ez spasiya we dikim. Gelek spas mamoste Hîja û Delal gelekî ser sera ser çawa. Sed carî tu bi xeyr hatî. Ji me re şeref e îro gotinê vanê xeleka me yê roj baş heye mamoste. Bi ê weka we em mezin dibin. Ê weko bi rastî em em şanaz û serbilan serbilîzin mamoste gelek spas ji te re. Mamoste Biradost Mîtanî girîngiya dîrokê ji her miletekî re çi ye bi taybet miletê Kurd? Belê belê. Ji xwe weke te gotî ji her miletekî re girîngiya dîrokê heye. Lê ya me gelê Kurd taybet e. Çima taybet e ji ber ku gelekî xwedî dîrokeke dirêj e. Ji demê kevnar ve, demê mirovê heyamê bêrê ve ser xaka xwe ya, ji dema şikefta ve di Kurdistanê de ya, yanî ji dema someriya û vir de ji xwe somerî jî gelek lêkolînvan dibêjin bê ew jî gotî ne, bêcûtî ne ji ber gelek bajarê someriya cûdî ya ava kiriya. Yanî ji niha û şeş hezar sal ve ev dîroke henê heye. Û gelê Kurd niha ev hezar û çar sed sal tê heye, em karin bêjin bindest e, welatî bindest e û û dagirkeran gelekî dîroka wî winda kiriye û sexte kirine û heta şerê wî yê netewî dikin û heta vê kêlîkê jî şerê wî yê netewî dikin, dixwazin neteweya wî ne winda bikin. Her sexte kirine ew dîrok û her belgeyê sexte peya kirine û her Kurd tune kirine û her netewa winda kirine. Lewra vêca girîngiya dîrokê li cem gelê Kurd ez bê gelekî mîna gelê bin dest gelek giring a. Ji me re giring a em wê dîroka xwe bibînin, wê dîroka xwe nas bikin. Ji bo xatirê ew dîroka me jî hemû serkeftin in. Hemû serkeftin in û şehristaniya herî xurt ya ku ji me netewa Kurd e dibe hêz di aliyê hebûnê de, di aliyê kesayeta netewî de, di aliyê dewleta de, di aliyê împeratoriya de, di aliyê çandê de, di aliyê zimên de, di aliyê civakê de, di aliyê xwezayiyê de, Hunerê de, di her tiştî aliyê de. hunerê de, Çandiyê de, kevne herhalde. torê de yanî miletekî ne ku ez çima ez kurd im ez bêjim e, dîroknasên bêalî yê yê arkeolojê pispor bêjim miletekî zengîn e bi hebûna xwe. Bi hebûna xwe. Û ew zengînbûna yî mixabin dagirkera hingî êrîş kiriye hewl da ne ku winda Winda bikin. bikin. Vije dema ku em dibêjin giring e, Divê em vêjî em wê şikere kirin. Giringiya wê şikerê ki bûna wê de ya deqena ew bingeha me, ew gencîna me ya dîrokî, ew hêza me werê xuya kirin xelkê ra em gelê Kurd em ne em ne gel ne dîtirkê ne em ne Ereb in weke rejîmê Ereb mixabin dibêjin û em ne Tirkê çiya ne weke rejîmê Tirk dibêjin em gelekî serbixwe ne em gelekî Kurd in xwedî dîrok in li ser xaka xwe ne û xwedî welat in. Gelekî spas mamoste. Mamoste te di nava gotinê xwe de got ji hezar û çar sed salî Kurd

Ez xizmeta rastî û dîrokê dikim eşkere dibêjim. Beriya misilmantî werê nav kurda û beriya misilmantî werê Kurdistanê yek kurd ne misilman bû. Yekî kurd ne misilman bû. Kurdê me em karin bêjin hinek ji wa beşek xiristîyan bû û beşek ji wa cihû bû û piraniya wa êzîdî bû û vê dawî zerdeştîya jî kete nava de û vê cayê arsanî û kakaî ew jî hemû jî olê meyî netewîyê kurdî ne.

Wextê hatin bi hêze hatin, bi artêşê hatin. Nêzîkbûna me ji war e wextê ku em bûne misilman yan em di tirsihan ji kuştinê û talankirî li ber xatirê kuştinê gelek çêbû mamosta hêja. Bajarê Serêkaniyê kuştin tê çêbû, Amedê kuştin tê çêbû, Şehrezûrê kuştin tê çêbû. Bajarê me gelek qirkirin kuştin tê de çêbûn. û wextê ku bi ser ketibane jî ji xwe di wê demê de em bêjin hingî romanî jî hebûn. û Sasanî jî di çeqê de hebûn. Sasanî jî Kurd bûn. Beşekî Kurdistanê destê Sasaniya de bû û beşî me vê herêma me ya Rojava û hinekî Bakur destê Romaniya de bû. Di wê çaxê de hingî Sasaniya û Romaniya şar kiribû westa hebûn şera. û milet jî şera westa hebû lewnek demek aram peyda bûbû. Demek hêdî bê şer peyda bûbû. Artêşa Musliman yê bi wê demê de hat bi ser wiha de girt. Dema ku bi ser wiha de girt ew westahana wa xwara keys lê anî. Keys lê anî û di şehra de zû bi ser diket. Zû bi ser diket û mixabin artêşê wa jî dora bajara dor pêş dikirin. Dora gunda dor pêş dikirin. Şikera yan hûnê bina Musliman

Tê başî Xwedê xwe na welata da û tê başî ola Xwedê xwe ya kirin û ji ew kes, ew gel, ew welat li me ne serbest, ew azad in, ew azad in qîma lê min xwe bawil û nekir. Va ne Qur'ana pîroz rê kir, va ne hadîsek rê kir, va ne misilmantî rê kir, va artêş rê kirin. Ji nav revê nîzîkî bûna ma ji wan ara dikarê bê bi şer Kurd bêtir bûna misilman. Yan wî bûna Muslima Aba qirkirin, yan wî mixabin xok daba, cezî daba. Cezî daba. Cezî cezî wa. Ah cezî wa ve cezîr bûn, çêlek bûn, paz bûn, rûn bûn, zanim çi bûn. Mal û mewda. Ji mêra distan, ji na distan, zarok adistan, serî hemû kej wa distan de mixabin û milet ji kerê bêjê ne wek ha rewşa halaka xweş bû belkî gelek rewşa waya abûrî jî Xêz herî jî gelek zehmet bû neçar man yan wê bina musulman yan wê yan wê cizîyê din wê yan wê û vêca dema got hatin jî ez vê nam got dîrok divê am rastî bêjin dema di hatin yekî kurd nekina rêveber di bajara da yekî kurd nekina rêveber di artêşa da hemû ji nav xwe tanî dikina rêveber dikina rêveber erê weka eyn an wek çawa rejîm û xeyrî rejîm bû yanî siyaseteka bîrdozî bû rastî Tundrewî tê de hebû. Ew azadiya raman tê nebû. Goya bi pecirînê bi dilê xwe bibijêrî, bineqînî. Bi vî rengî Kurd bûna Musliman û vê tevî vê dawî vêca gelek vêca komkujî ji name de hatin. Belê. Pêk anîn. Belê. Gelekî spas mamoste, gelekî spas bo vê şîrovekirina te. Ez ê ana herim nav birkî.

Ji dîroka xwe re, ji dîroka miletê Kurd re yanî gava ku kesayetîkê weke te bi vê giranbûna te, bi vê giranîya te mamoste, bi vê zanista te yî berfireh, em bêjin lêkolînekê çêkê ser, em bêjin ser dîroka miletê Kurd û miletê me bixwîne yan ji vê pirtûkê bixwîne yan jî helwesta we bi çi rengî ye? Belê mamoste. Spas ser vê pirsa te. Ji xwe ma got. ev hezar û çar sed salan e û û beriya wê ne exmînî ew ne jî exmînî jî serdestî Kurdan e û di Kurdistanê de ne û hemû hatine çanda xwe kirine serê milata serê milata em bi taybet behsa gelê Kurd kin çanda xwe kirine serê gelê Kurd e yanî vê dagirkera ku bi hezar û çar sed salî bêhtir henekî bandoreke xirab li gelê Kurd kiriye çi kiriye kesayeta Kurdî Heta radeyekê sexte kiriya. Yanî fîzîka Kurdî guhertiya, cînatê Kurdî guhertiya. Giyan û rihê Kurdiyetê di dilê Kurda de û di kesayeta Kurda de, di xûna Kurda de guhertiya. Vê çanda sexte, vê çanda biyanî mixabin. Lewra vêca dema ku carna jê dîrok nasin, em ê behsa aliyê dîrok in. Zimên wî diyê em hêdin alîkî, kesayetê behsa dîrok. Wextê ku carna dîrok nasina me ya taybet ê Kurd. Yê dilsoz yê Kezab Şawitî tên vê dîroka hanê lêkolîn dikin û rastiya wê derdixin. Rastiya wê derdixin ji xwe destpêka yan bêjin beriya şoreşê, beriya dozdeh sala gelek zehmet bû. Wextê ku me rastîkeke dîrokê derdixist te di mêza ku roşenbîrê me xwe dikina nivîskar û roşenbîr dijî me derdiketin. Digo ev nerîna wa nejatperest e. Çima wa ev gotina ha eva dîrokî çima wa bi Kurda ve girêda.

Em dikirine çi? Em dikirine necatperest. Me got ev beriya dozdeh sala beriya beriya şoreşî. Lê ji dozdeh sala vir de hinekî helwest nermtir bûye. Nermtir bûye. Çima nermtir bûye? Ji ber rastî dîrok xwe divekê û hêza dîroka em hinekî xurt bûye. Û hêdî hêdî ew perde ser wê dîrokê çi ye? Diçe rastî ji kere dibî. Saya ê weke we? Sax bê Rebî. yani mînak xutê got me got Mihemed Alî başa Kurda Kurdê me şerê me xeynî vece dagirkera niha ji kerek bû Mihemed Alî başa Kurda dibî Mihemed Alî başa Kurda kêfa xelkê Gava me digo Selahedîn Eyûbî Kurd e dinya xera digirin gava digo me zakî hema em ji wî dest pê kirin Eyûbî a Kurd e goman ser nîna ji xwe dagirkera nedikire Kurd carna Kurd e me jî qîma xwe pê nedaye mutabetiyê Musulman mînaka dî jina mînak waka Sefawiya Beriya dozdeh sêzdeh salan ser sefawîya nivîsandiya heta bi kurdê me şerê min kir. Tu çi bê sefawî kurd. Wê ên behs kirin bê wela sefawîya halo anê serê kurda. Halo ser anê kir. O rastî şer çê bû dijî kurda. Yanî mînak cenga çavdîranê hezar û pênc sed û çardeh sefawîya komkujî anî serê kurda.

Alîna Mahana dijî ailê dîna agirkara jî sotina agirkar niha Alîna Mahana dixwazin mixabin şoreşa rojava bihervê û kurd kurê kurdan jî em bi her ev nakokê desthilatdarî ne mesela Sefawiya jî nakokê desthilatdarî bûn dixwestin mîrekê me kurd bî sê mîreka çanda şaran wa bigire bin destê xwe da ser desthilatdariyê mîna ku bê komkujî anê serê şingalî erê anê serê şingalîya lê Mîr Mihemedê re wan dozî komik jiyanê serê şermdariya. Lê Bedirxaniya jî êrî şingaliya kiriya. Ev nagogê desthilatdariya jî xutê me ji war hat ku qayîl nedibûn. Me belge tanîn, me pirtûk tanîn, me şîrove dikir. Niha bi demê re zelal wek Mustefayî jî Kurd bin lê ew nagogî di nav Kurda de hingî hebû. Ew jî çima hebû? Ji çanda mixabin ne netewî. di nav Kurda de çanda sextekarî bi taybet çanda desthilatdarî û çanda olperestî olperestî çanda olperestî te dîsa sancî vê talê şoz destpêkê sinna sefoyî sinna bûn lê bûna şîa şîa erê û em bêjin nebin mesela olî netawa hevdikê qet hevdikê qet rast vê xutê me digo kurdin Şerî me dikir. Niha gel heta vê jê peyvê Kurdî, tiştê Kurdî, gundê Kurdî, bajarê Kurdî, î de got em bêjin Kurdin heta radeyekê miletê me nekê li tayê qayîl bûwa, dîrok zelal bûwa, î de pecirênî ewê ku şer dikirin çekê vatkarê bê nemaye. Ev ji bi saya çi ye? Pisaya vê ca çanda demokratiya got paya bû, çanda azadiya got miletê Kurd hat kevê têda. Rast e. Çanda stexte piço piço serê wa derdikevê. Pisaya şoreşê? Ha ha ji xwe ji xwe destpêka herî pisaya pisaya şoreş aya. Qîna şehîda me ya rojava ya qîna şehîda ya hevdozda sêzda sala azad dibê milet xwe nas dike milet istemkariyê ji bîr dike milet azad lêkolînê dike azad dixwînê azad dinivîsê heta îda vê azadiya hêlik bî de rastî xweşiş kere bî.

Kamil vîdyoyê guhdar û temaşe kin û carekê dî vegerin. Dengbêjekî ku ji stûnên herî xort ê zargotina kurdî ye, dema behsa dengbêjî û dengbêjan bibe, bêguman navê herî bê ziman Şekuro ye. Şekuro bi dengê xwe û terza vegotina xwe, û bi derbirîna xwe navê xwe weke efsaneyekê daye nivîsîn, li gund û bajarên Kurdan, di dawat û civatên Kurdan de baldên ku li ber dengê Şakuro hatine çêkirin carnan di boxçikên bokan de bûne xelat, carnan bûye diyarî di navbera esîr û egîdan de. Dengbê Şakuro kurê bedîh ji eşîra Zîlan e, navê wî yê rastîn Şakir Denîz e. Ew di sala hezar û neh sed û sî û şeşan de li Eleşgirta Agiriyê yê Bakurê Kurdistanê hatiye dinê, piştra mala wan diçe gundê Cemal Verdî yê Dûdaxê, paşê malbata wî koçî Qereyaz ya Erezûmê dike. Her çiqasî Şekiro Evdalê Zeynikê nedîtibe jî, şagirtê Evdal Bedîhê Hemdî dibîne. û ji heşt saliya xwe heya nazdeh saliya xwe li gundê Cemal Verdî li Cem Bedîh fêrî dengbêjiyê dibe. Şakiro li her devera Serhedê digere û li cem dengbêjên bi nav û deng roj bi roj xwe bi pêş dixe û nasnavê Kewê Rebat Bigire, Kilamên Şekiro ji kilama Têlî bigire hetanî kilama Qazê, kilama Xemê, Nêçîrvan û heta Imro û bi sedan destan û kilamên din ji wî dengê xaş ê Şekiro derketine. Şahê dengbêjiyan Şekiro li dû xwe bi sedan kilam û Sêd ji gelê Kurd re hiştin û sala hezar û neh sed û nod û şeşan li Îzmîrê jiyana xwe ji dest da û gora wî jî li Elî Axa ya Îzmîrê ye. Ev bû dosya me ya îro li ser dengbêjê Kurdî Nemir Şakir û dengbêjê bêjin Kurd û Kurdistanê ku bi vî navê hata naskirin tê de dosya me de ev agahiyên em bêjin giring û balkêş li ser kesayeta wî li ser kar û xebata wî li ser jiyana wî ya dengbêjî me nas kir. Em bihêvîne ku her kes ji xwe re van agahiya nas bike. Ji xwe re ji ber bike, ji xwe re binase ji ber ku bi taybet kesayetekî Kurd e, ji bo dîroka miletê Kurd, ji bo çanda miletê Kurd, ji bo hunera miletê Kurd. Careke din vegere encam te mamoste. Mamoste berî ku em em derbasî gelek mijara bin, te nava gotinên xwe de got berî du deqa sê deqa te behsa te behsa gelek kesa kir te got Êzîdî dû re Zerdeştî hatin. Ferqa herî giring û mezin di navbera em bêjin Êzîdî ya û Zerdeştî ya çi ye? Belê.

Têra Taûzî ya Taûsî Melik Ebadayek e. Ew Taûsî Melik li cem me Îzidiya we Ahûramiz de li cem me Zerdeştî ya. Jê pêşketin ketiye de. Zerdeşt felsefek nû ser ava kiriya. Weke bêjê ramanê paqij û gotina xweş û kirina qenc. Ev her sê yê Zerdeşt in. Weke bêjê ax.

Lênûs xweş cenga, rûpel bi denga, neyar nehinga yanî hûta, çandiyar lehinga yanî musaqif lehinga. Niha me wergirtina xelat, gotin û birbira bo welat, pabendî xwedan û bi xebat, ji bo bindestiyê tê felat. Ev erkê roşenbîr e. Nivîsîn tenê ne bihar a, caviyan sir serma û ar a, ne ji şervan tenê re bar a, bo me hemiyan rol û kar a. Hevrî yo ev erk, kul û derd a, mixabin henekan jê berda, Paş xwe hiştin mal mewdan tev da, xwe kirin kurdperwer bi ser da. Baskan vedike mîna firindê baz, li dora xwe radike dû toz û telaz. Bajar û xak berdan bi mitr û gaz. Şoreş Şoreş dikir diyardêk ne gen gaz. Rewşenbîr o, îro azadî me bira, yanî Mestan, me digot ax Kurdistan ka li kur a? Ne li Berlîn, ne li London va li vir a. Hêvî me li gotinên min ne gira, ne ji te û min ji her Kurdekî ra. Gelek spas, gelek spas. Yani heta helbesta te jî di dawa rewşenbîriyê dike û di dawa pênûsê dike û di dawa nivîsandinê dike û te. Mamosta baweriyê min heta vê kêliyê jî divê em li xaka xwedî derkevin, pênûsa me ji vê xakê, me û zarokê me be em li vê xakê xwedî derkevin. Mel malbatê me bi ciya zarokê me hevjîn dê vê xakê xwe. Heta vê kîlê baweriyê min ez vê xakê diparêzim. Lewra vêca helbestên piranî bi şoreşê ve girêdayîne û vê xakê ve girêdayîne. Bedî gelekî spas mamoste. Mamoste ana pirtûkek me heye ez ê bidim careke dît vegerim. Fermo ka. Dema şavanê me yî hêja û delal bir û med pirtûka ku îro min ji we re amade kiriye bi navê Komeleya Pêşketina Jinên Kurd e ji bo ku em bêhtir bizanibin bê ev pirtûk çawa hatiye nivîsandin û ser çi hatiye nivîsandin û kê nivîsandiye kamê naveroka vê pirtûkê guhdar û temaşe kir. Pirtûka Komelaya Pêşketina Jinên Kurd bi amadekariya nivîskar û lêkolînerê Kurd Kerem Serhatlî hatiye çapkirin. Pirtûka Komeleya Pêşketina Jinên Kurd ji sê beşan pêk tê û di beşa yekem de behsa çanda komeleyên kurdî bi taybetî Komeleya Pêşketina Jinên Kurd û jiyana damezrandina Komeleya Encûm ya Mulkî dike. Di beşa duyem de cih daye rêziknameya Komeleya Pêşketina Jinên Kurd, ku ji çil û şeş xalan pêk tê, beşa sêyem jî ji belge û wêneyan pêk tê.

Û şwa beşek heye kan hata gotî lê ew hindik in bê pere jî naxwînin. Ji ber goxtê ku tu belaş ji dê wan a dibin ji xwe re xwe pê karin pênû xwe bina xwe ya kirin va em jî dirojna pirtûka va em jî kina malê xwe da belaş e lê dema ku pera bê xwe jê dûr dikin. Niha em nivîskar em gelekî astangiya dikişînin. Hana ev pirtûka ha pirtûka ka min a pirtûka pêncî ya ava bergeh

Pêbendîka min pê heye û ev sazî ha dilê min de qedrê heye. Çima ne? Ne sazîka dikarê bêjî sûdedara ribhî ya, ne ji wayê wilo ya. Piştgir e. Piştgir e. Pirtûkê min çend çap kirine belkî ev nahê ne giha yê de ev ajansa vedeng ji min re çap kir. Ajansa vedeng ji min re çap kir. Wê çar pirtûkê min çap kirin, ne wê sê pirtûkê min çap kirine û ew ê pirtûkê min kirine pêşangeha de jî. Li cem xwe çap dike û çil û deh xelkê jî serbest e. Serbest e. Carna yekê jî hemûa dê min, carna duha dê min jî dî li cem wê ne. Yekî dê rojê me herî mezirê ne. Hêjayî mam Husê ma tu ne hêjayî. Wê tu sağ bî. Tu gotê qedirbiha, ew qakar û xebata te, ew li bo tevgera te, ew ew ke da te bi sala got van agahiya û van em bêjin vê dîrokê wê. Tu wilo tu te'b kê dibînî wallah tu cê cê serbilindayî yê mamoste. Û çi jî min geş bînd kî niha me got aliyê bide cihê dilêşê ne. Pirtûk mala gelek narazî da. Lê di aliyê ragihandinê de Facebookê ve de got ez gotarekê dinivîsim ser dîrokê ez gelek pê şerm nadim kêf xweş dikim. Çi miletin gî tevlî dibî. Tevlî dibî. Dixwînin û parve dikin. Parve dikin rastî şêr dikin. Doşên doşên mînak Bi şagirtê bi xwendekarê zangehar Rojava re ya Rimelan ez çûma girê moza. Go mamosta min re were girê moza ji me re wile reynasê rewşê bi. Ez ware çûm min vîdeo jê girtin niha min vîdeo ki sere weşandiye di rûpelê xwe yê Facebookê de ez çiqa kêfxweş bûm. Belkî nêzîka bîst kesa parve kiriya. Parve kiriye û belkî bêtir sê sed kesî ketine tê de û şîrove kirine. Yê got bêjin ev dîrok hebûna me ye. Yê dibêjin sehet xweş, yê dibêjin tu xizmeteke yanî vî rengê henê elê û Facebooka de pêwendî ji vekî de helwest jê qenca û dîrok pê belav dibê. Rast e û xelk jî dê te bêtir nas bikin. Û xelk xwe ev yek hatiye alî kesayetiye bêje a bêtir dîroka xwe nas bikin. Lê mixabin de elê pirtûkê de qelsbûneke mezin tê de heye. Ê mamoste çend berhemê te ne?

Ez xwe dibînim dîrok bi xwe. Ez bê dîrok ne tiştek. Ji ber xwe dibînim Kurd. û ez Kurda dibînim bî dîrok ne tiştek. Xwetê Kurd dîroka xwe bigerî xwe nas bê mezlûmbûna xwe nas. Eva welatparêzî me welatparêzî sora şîne kes kema eva welatparêzî. Pirsiyate zêr bû rast. Sağ bî ribî mamoste. Kesayetê weke te zêr mamoste tenê me ro pirsê zêr bikê. Em ji we fêr dibin mamoste gelekî spas. Ez ê her navberek talî vîdyoklîbek stranek me hazir kiriye.

Ev bû vîdeoklîpa me ya îro guhdar û temaşevanê me yan jî setrana ku îro me ji we re amade kiribû. Ev bû ez bihêvî me ku bi dilê we be. Ji xwe re careke din vekirin cem te mamoste mamoste beradost Mîtanî bi rastî yanî em bêjin nivîskar û lêkolîner û dîrokzan û dîroknasê Kurd mamoste beradost Mîtanî bi xwe dê deh xerekê dî jî Têran bû te nakin. Înşallah mamoste demek nêz di carekê dî tê bê mêvan ji ber ku zanista te û ber ferahiya hişmendiya te û lêkolînên te mamoste û berhemên te û û kar û xebatê te bi rastî cihê serfirazî ye, cihê şanaziyê ye, cihê serbilendayiyê ye, cihê em nizanm çi bêjin yanî em gerek em ê weke be bielin min welatparêzî çawa ye mamoste fêrbe bin gelekî spas mamoste ez pir kêfxweş im carekê dî dibêjim ji me re. Ji Televîzyona Rojava TV re, ji Roj baş re ji me şeref e, ji miletê ku te şeref e ku yekî weke te bûye mêvanê xeleka me ya îro mamoste. Eger gotinek te dawî hebe, bangik te, tiştekî wilo dixwazî bêjî mamoste silav min te dikerim ke. Ji xwe ez ji vê dîdara te gelek kêfxweş bûm mamoste Şefal. Pirsê te xweş û rastî şêwê te jî di dilê min jî li gelek tişta vekir. Te hestê min jî xweş kir, te germ kirin. Xwedê yê min rastî ez karim tişta dilê xwe de bêjim. Niha ez weke kesekî Beriya vê şoreşê min xebateke netewî dikir. Xewna min, hêviya min azadî bû. Ev azadî hat bi dilekî xweş ez tevlî bûm. Niha banga min ji miletê min re carê me digot ka komara me habat ne. Me digot Kurdistana sor. Me digot mîreşînê Kurdî. Me digot dewletê Kurdî filan dewlet filan filan filan hebûna. Çima dewleteke me ya Kurdî ne, çima hebûneke me yîna. Niha îro em di azadiyekê de jiyan dikin.

Nêzîka dozdeh hezar pakrevan ê me xwîzê me xurt ê me xwîna xwe di ber de dana û di qetî wa belkî birîndar jî û camêrî fidakar hene û heta em vê azadiyê jiyan dikin. Hêviya min ji miletê me em vê azadiya xwe biparêzin. Em li vir rêveberiya xwe ya xwe ser xwedî derkevin. Çima ne jî? Divê rêve zimanê me serbest e, dibistanê me bûne bi kurdî. Ez serbest im dîrokê li kurdiyê bidim. Lêkolîn bikim, ez herma çi civînê, ez herma çi xebatê bikim, bê stemkarî, bê dagirkî û ez anim ku xwedê nekirî, xwedê nekirî man a ez nakeme siyasetê de. Duho yê yê rejîma Sûrî çi gotiye û duho yê Tirka çi gotiye, çavê la vê rêvebiriyê biherivînin, vê azadiyê biherivînin ku di jî hebûna Kurda ye. Ji ber ku. Dîsan vegere nuqta sifir. A me vegere weke berê, weke berê.

bi çanda dagirkera bawer bike ev rejîm vê dagirkerê Kurdistanê wê wî jî tinekin wê min û te jî tinekin wê çanda me hebûna me jî tinekin wê dîse mel weke berê bigerin di hêviya me heye îşallah bi bi siyaset hatiye guhertin bi rêveberiya xwe ser bi hêza wê bi têkiliyê me ji derve got ew hêvî û xewnê xirab ê va dagirkera pêk nayêrin ez ez ez dixwazim miletê me bi dil û can vê yekê biparêzê û di çavê wa de mezin be bi azadî. پوچ nekin û ez bi spasiya we jî dikim û beramjê awaya Rojbaş Kurdistan jî min tu jî Mamosta Şefaq gote ev derfet da min û serkeftin bi we. Înşallah rêveberiya xwe ser wê bimînî, rêveberiya xwe ser wê bihêztir bibe, wê biqewîntir bibe, wê pêşketîtir bibe, wê cîhan tev bi bi îtîrafê bi rêveberiya xwe ser bike û rêveberiya ku azadiya miletê Kurd dayê, înşallah wê bimînî. Gelek spas ji bo wî te careke dî mamoste Mabistî Hijab Radist Mîtanî ji bo hebûna te ji bo ew ew ew giraniya hebûna te ya îro di bernameya Roj baş de gelek spas careke dî her serkeftî bî Mamostê Hijab û Delal gelek spas. Temaşa vanê me yî Hijab û Delal xeleka me ya Rojbaşê ya îro bi banga em bêjin nivîskar û dîrokzan